maita nekuuya ah, nditenda mwari so um, for those people who don't know who mm. sekuru soro is mm. maybe you can start by telling us who you are uh, munoita um, nezvei mm. uye kuti munonzi sekuru soro imuri mwana mudiki kudai mm. eh.
aiwa hapana chakaipa chekutanga toda kungotenda mwari eh. aita kuti zuva ranhasi ringe riripo eh. zvinhu zvakakosha ndiye anoita kuti zviitike zvinonzi azvidi azviitike mm. so uh, ah, sekurusoro ah, akaberekwa uh, kumaearly 90s okay. uh, ndichipuwa zita namai nababa ndichinzi ashiba lawrence machikora okay. uh, sekurusoro is a prominent

little uh -huh. biography kandingakwanise kupa vanhu tisati tapinda munyaya dzacho and also ndozikanwa ndiri munyori wenetembo like zvandataura spoken word artist ndichidetemba uh -huh nerurimi rwaamai vangu eh, ndo panonzi sekuru soro eh. so vanhu vazhinji sekutaura kwamaita vanongada kuziva zita rekuti sekuru soro rakabva kupi mm. Uh, ipapo pakaita chiitiko chinoshamisa chekuti kana nhasi handikwanise kuzvitsanangura kuti zvakazobuda sei kuti mhm. ndinzise kurusoro so kumashure uku tichatanga kunyora netembo ndaionzo ndikanyora netembo uh, ndine munhu one wandaienda mhm. ndichinopa netembo dzangu a ah, mukuru imbonzwai netembo idzi murume uyo anonzi engo masra mhm. engo masra ndozita rake is a former zimbabwean musician sandaiti ndichinyora netembo ndomupa nhetembo dzangu oongorora so one of the days ndakanyora rimwe detembo rainzi kuda kwashe mm -hmm. ratakazoita letter kuritena into ndinokuonai ndadzoka mm -hmm. tichataura nezvaro pamberi apo e. so ndamupa detembo iro ndakati ah baba imbonzwai nhasi ndanyora aka kamwe kadetembo saka mukati mekutaura imomo akabvati ah asi iwewe iri detembo ndarifarira mm asi vana vehanzvadzi dzako vachazoti vachinzwa nhetembo idzi mhm. vachati tiri kunzwa nhetembo dzasekuru vedu mm. sekuru soro bozi kumashure ende anangozviti soro the poet okay. zvikanzi asi sekuru soro ka sekuru soro ka uh -huh. so from that day achingoti sekuru soro zita rakabva rapfumbira anditi uh -huh. saka ndosamuchinzwa chizonzi sekuru soro soro the poet andina kuda kusiya zita rekuti soro the poet bcause ndinda ndazvipa asi rekuti sekuru soro iri remadunirirwa ndo rakabva rangoita fararira kwakubva ratanga kuzikanwa nevanhu sa from that day ndamupa detembo iroro uh -huh. kwakutanga kuti sekuru soro ah. sekuru soro apa ndiu nawo nyika yese yangoti sekuru soro sekuru soro uh -huh. e, eh, ndo mabudiro akaita zita iroro iro okay mm.
asi pamazita enyu anaombonzwa kuti munonzi soro ya ichokwadi saka rekuti soro racho rakabva kupi right eh, ba, baba namai vakandipa ashiba lawrence Eh. handitika asi munongoziva kuti kana une zvinenge zviri pauriwo zvinenge zvisiri pavanhu Ah. in terms of talent kana kuti zvinge zvi- chipo chaunenge wakapiwa namwari Mhm. unogona kuti ha masita yani ini nepersonal handina kuwirirana nawo ivo vandipa zvavo ndikati aiwa ndiregai ndizotsvaga rangu Eh. rekuzozvipa ndopandakazoti soro Ehe. eh, soro ndakada kutora handina kuda kuti solo Eh. ndakati soro kuda Eh. kuramba ndakamira kutsika dzedu dzechishona Okay. since eh, shona iriyo mutauro waamai sa ndakangoramba ndichiti soro aye soro ndini ndega ndakazvipa Eh. then the poet takazowedzera nekuda kwekuti tanga taa munhauro dzezvinyorwa Okay. Eh, then sekuru ropa razoba kune that guy wandiri kutaura Ah, I see.
asi makatanga rini kuita izvozvi zvekunyora um, Uh, zvenhetembo kana zvekunyora mm -hmm. think ndingati kumashure in 2015 ndiri kuhigh school okay. eh, paglenorhigh one ndo pakatangira nyaya mm. eh, asi kumashure uku ndaimbofara nonge ndichitorawo mabhuku akanyorwa nevamwe vanyori vakanga vakanyorwa mabooks muzimbabwe the likes of uh, eh, modekaya mutyinei but mainly ndainyanyoverenga kanonzi mm, nduri dzezimbabwe mm. bhuku ranga rine nhetembo zhinji eh, mamunana chivaura Ana Aron chiundura moyo, ana JC kumbirai, ana Modhekai hamutyinei nevamwe vana nyanduri vakasiyana siyana. Saka mukungoverenga munoziva kuti ukango developer reading culture eh mukati mauri unenge wauda kuramba uchiita zvinhu zvipi uchiita izvozvo. Asi chakazoita kuti nditange kunyoro one of the days around 26 June 2015 mm -hmm. eh, takati tiri kuchikoro titori kumamedia exams tichimirira kuti end of year ndobva takuzononyora o level mm -hmm. pakauya the guy called eh, tatenda chinoda is a well known zimbabwean poet mm -hmm. nestage name inonzi dege okay. vauya is in traffic uh, safety council ambassador auya paya paya ndo pavakauya vachidzidzisa vanhu nezvemumugwagwa mafambiro anoita vanhu mumugwagwa mm -hmm. saka mutauriro waaita wakanditora mwoyo mm -hmm Ndikati, ah, uyu murume uyu is not an ordinary guy. Ndoda kunyatsoziva zvizhinji pamusoro pemurume pemurume uyu. Mm -hmm. Then taenda kumba. Uh, on 27 it was weekend yange yaSaturday. Ndo pandakati asinziri ah, weekend ndoda kutsvaga zvangu kana ecd macd aipisa those times mm -hmm. ndoda kutsvaga cd rekuti ndinge ndichiisawo mumanzi ndichiterora zvangu since iri weekend mm -hmm. pandaenda kumashops then ndakatenga cd pandaenda ndaisa mudvd But ndakatenge ndine pfungwa yekuda kuona ma videos a Andy Muridzo because okay. by that time Andy Muridzo ndo paanga achangotanga ku bloom. Mm -hmm. So ndatoisa CD riya remu DVD ndaona ndaona ndaona ndopandakazoona the video ranga rakanzi pandakamuona ndandaona pakanzi artist gwenya nduri deke ndikati munhu ndopi mm. pariri kunoplaya video riri mm -hmm. tikuona kuti aa ah, ah, ko ndiye murume uya watakaona Munhu kupi uya, eh. watakaona kuchikoro on Nezuro, 26 eh. Eh, nezuro ndakaita about six times katanhatu Eh. ndichidzokorodza that video aita detembo rakabva ratora mubayiro kunama that year Ah. ndopakaintroducwa the spoken word category yemapoets vachiana nyanduri vakurecognizwa ndiiskandra rinonzi pandakamuona achiti pandakamuona ndakaona ndikasaona ah. meso anjere akati ba saka maitiro aita akanditora muizvo ndakaramba ndichidzokorodza ndapedza ndikati no i really need to try this mhm. ndobva ndatanga kunyora kunyora but manyorero andaiita ndainyora ndichitonge ndiri kumuteedzera mhm. pandakazodzokera kuchikoro 29 ndikati kune vanhu imakomana munhu uya uya akauya uya ndinyandurawo mana Ima, ndine detembo rake so so zvikanani iwe hauna kuona matauriro wakati haaite here kuti ndiya ndinyandure so from that day i think 29 ndopandakazotanga kutonyora the poems anakupa kwashe vavo mm -hmm. anaswedera padyadzana most of my poems ndakamanyora in 2015 ndobva ndazomaita revisit kunana 2018 saka i think 2015 mhm. ndopandakatanga mm -hmm. kubata chinyoreso ndichiisa papepa ndichitanga kunyora mavara ekuti ndanyanduri kwakutanga kuona kuti ah ko ndanga nditori nechipo changa ndisiri kuona eh. makore api makore ese saka i think that's how the whole thing started ah that's mm.
an amazing journey mm. i think vanhu vetraffic council i remember another spoken word artist aitaura kuti akasangana nevanhu vekutraffic safety ivavo vakapiwa opportunity yekunyora so it's, it's quite interesting kuti yeah, yeah. um, they've been doing the rounds in the schools and actually making impact vasingatozivi kutitotienda kumwari kuti zvakadaro yeah for yeah. sure mm.
saka imimi what is the theme mm. yamunonyora okay. kunyanya mune maspoken word pieces enyu okay. yeah Uh, sekuru soro mm -hmm. vanonyanyozikanwa nekubata kunyaya dzerudo okay eh saka vazhinji vanozoti sekuru soro the love master ah. uh, so when it comes to love kana taakunyora dzorudo hey. Eh. uh, ah, ipapo honestly speaking mm -hmm. ndodzika gejo i feel comfortable because ndodivi randakadi randakarerekera mm -hmm. saka dingindira rangu rizhinji hey. Eh. netembo ndedzerudo okay. asi ndinozozama kuti ndinge ndichisanganisa nekuti unenge wakuda kubhalansisa vanhu vese usingazosiye vamwe kuti vamwe kuti ah, kweduwo kuchild marriage hakuna ariko kune eh. dzerufu hakuna ariko but kune dzerudo haa ikoko ndakanyanyosimba because ndakainspira naiye modekai hamutyinei eh. even nadhedha uyu but modekai hamutyinei dzainyora yeah i feel safe and comfortable mm. kana ndichinyora about love honestly speaking like sana ndinokuonai ndadzoka because makatarisa nhetembo dzangu dzizhinji dzandakanyora uh -huh. All about love pakurumbidza especially pakurumbidza vanasikana eh. vana pakurumbidza the beauty of love eh, dzemahati break tinozoitawo but pakunyanya kurumbidza chinonzi rudo eh. kuri kunyanya kurumbidza vanasikana ah, we need times kuti tipe mazita ruvimbo mutsai dudzai tinorumbidza kusvika kumongo kusvika kumagumo chaiko chaiko i think ndo divi randakarerekera irori ah, that's nice mm. okay so imi munofunga kuti muchasvika kupi nekudetemba kwenyu uku ah, maonero andiri kuzviita ka mm -hmm. ndiri kuda kusvika zvidanho zvakasvikwa nevamwe vakambosvika nenetembo mm -hmm. asi ndiri kuda kupfuura because eh, my wish inini mm -hmm. i want to be internationally recognized okay. yes to be internationally recognized and sodoti zviperere muzimbabwe uh -huh. uh, because right now i'm trying to balance uh, eh, malanguages angu ndakunyorawo neinternational languages kuti ndive head ndinzwike kunzi uh -huh. kune munhu akadai saka kwandiri kusvika ka ah, kwandiri kufunga ndiri kuda kusvika ah, ndiri kuda kusvika kure kure as long as mazuva andakapuwa namwari ekurarama panyika ndichinawo Eh. Ah, i cannot tell kuti ndoda kusvika papa ndoda kusvika kure kwekuti basa iri ringe richirangarirwa and also basa iri ringe richipuwa imwe respect yekuti zvichazotobatsira the world mm -hmm. pamusoro pebasa rangu neimwe nzira yekuti ah, through reading this um, sekuru soros working on poetry mm -hmm. uh, tine zvatakwanisa kuona for example like uh, shakespeare william wedworth uh, tine zvakawanda mm -hmm. zvatinovarangarira nazvo like izvezvi only romeo and juliet hey, eh, romeo and juliet exactly.
but shakespeare died about 500 or 400 years ago but uh -huh. nanhasi tichiri kurecognize exactly. sati ndo kwandiroda kuti eh, ndoda kuti ndiite zvinhu zvakawanda ndoda kusvika kure nebasa iri kuti vanhu vandizive mm. kuti who is sekuru zoro
imunofunga kuti vanhu vanonyanyodzidza chii munyaya dze kana makanyora mapieces ma, ma enyu erudo mm -hmm. what can people learn from those pieces yeah maonere angu nematorero andozviita nerespondi inobva kuvanhu mm -hmm. uh, since love is a beautiful thing that created by god i think tienda kudzoka to the couples mm -hmm. uh, tino vanodzidza kuti chinhu chinonzi rudo pakati pevanhu vaviri chinhu chinofanira kukosheswa mm -hmm. uh, because kana zviri zvinhu zviri natural mm -hmm. Eeh vanotodzidza kudawo mudiwa wako kuitirawo mudiwa wako eh, zvaanenge achida nenguva yakafanira mm -hmm. through listening to sekuru soros poetry because eh, for example toti somuenzaniso eh, ndanyora ndichirumbidza eh, rumbidzai whoever is going to listen to that poem mm -hmm. kana kuti detembo iroro anenge akutoziva kuti Ah, kuti ndiitire mudiwa wangu kana kuti panguva yakamani kana panguva yakadai mhm. ndikamuitirawo nenzira yakadai so mhm. eh, kwete kuri kudetemba but unenge wakudzidza kuti ah kuti umwe wangu agare achifara nguva dzose mhm. ndikamuitirawo nenzira yakadai so kana ndikamutaurira nenzira yakadai so nekuti ah, ndikamutaurira nenzira yakadai so anokwanisa kunge achinzwisisa kana tinokwanisa kunge tichidi tichiwirirana nekuti chandakadzidza Rudo harurove saka ndiri kuti to the couples it's a very very very huge kana kuti a huge benefit yekuti munokwanisa kunge makukwanisa kumaintaina the love life mm. you have imimi pachezvenyu mm. hey, i think from my own side maonero andozviita ini okay mm.
imi makamboexperience here love iyoyi yamunenge muchiditima nezvayo ah, honestly speaking um, handidi kunyepa eh, takatomboyi experience bcause haukwanise kuita ka zvinhu zvausina kumbobvira eh, waita experience eh, saka zvinhu zvekutoti munhu anenge akutokuisa paduze kuti haa kana ndina bozi uku manje ndiyo anenge akusati sekuru soro yeah. kana ndina lawrence kana ndina ashiba yeah. I, i feel safe bozi anondiitira zvakati uh -huh. nezvakati e kana unoti nguva dzimwe nguva mumwe wangu akabatikana kana kuti akasuikana ndakuchitanga hangu kumudetembera sezvo chiri cho chipo chandakapuwa mm -hmm. then haizvozvo izvo ndakazviexperienza hatichadi hedu kuita go deeper but ndakazviexperienza ndaka, honestly speaking okay mm. no it's, it's absolutely important i think mazuva ano rudo haruchakosheswi yeah ichocho ndochokwadi especially even mumamarriages atiri mazuva ano vana mm. vachanyanya kukoshesa rudo and kana muchiita ma eh. muchidzidzisa vanhu kuti vanhu vanoshowa sei love kune mumwe wavo aichokwadi its good zvinokurudzirwa aichokwadi bcoz rudo runofanira kukosheswa nekuti the bond inenge iri pakati pevanhu andiitika isu tiri kutaura zvedu takarerekera to the original love life mm -hmm. but rudo even kumunhu wese mhm. unofanira kunge ruchikosheswa nekuti love mm -hmm. ah, Chibadura once said rudo runokosha kupfuura zvinhu zvizhinji because pakava nelove pava nebond yekuti munonzwanana munowirirana munenge muchiteererana even ukui- ah, munoziva kuti ndinenge ndakunyatsokunzwa manyukunyuku jiri Kana muchitaura yes nezverudo. kana ndakuda kunyatsotaura ndiye ndakuda kunyatso buritsa nyaya yacho eh, pachena eh. yes saka i think chinhu ichocho chinofanira kuramba chikosheswa saka the way yatiri kuita nayo ndeyekuti tidzose that culture inenge yakasuduruka nekuti mukugara tichinzwa ana mai vedu nana baba vedu unonyatsonzwa kuti ha ah, kana kuti inini pakukura kwandakaita mm -hmm. i used to see that i think pamwe ndo kwandakatora zvinhu mm -hmm. my late father and mm -hmm. my mother uh, those guys the way close wainyatsokuona kuti ah, this mm, guy is pane rudo um, eh, ah, pane rudo eh. saka i think ndokwarakazvitora pane kuti mm. unenge wagara mucommunity yezviri ezviri kuitika because uh, when we write these things uh, tinogona kunyora zvinhu about eh, life experience mm -hmm. anditi umwe munhu anogona kutonyora manyorero ari kuita zvinhu zvaakasanganisa nani nazvo saka mm -hmm. isu i think ndakutozozviona kuti ndofunga ndokwakabva because handina zuva randakaona mai nababa wangu vachipopotedzana mm. mufaro mm. wanga ungori pose pose zvose zvanga zvingori muchechetere mm. taigara tichifara uchiona pana mai vangu chiso chavo mm. mufaro ari madirirano mm. kwete kunzi zuva rekuti vapopotedzana i think ndokwazvakabva saka ndinoda kuramba ndichiprotecta that thing kuti vanhu vari mukati mudzimba muno e. vanzwe nekuti makatarisa in the world of that we are, the world that we are living handiti ka mm. ah, pakaoma mm. like zvamataura pakaoma vamwana havatombozive inonzi chinonzi rudo love chinonzi care munhu haatombochizive kune mm. umwe wake mudikani mm. kana vana havatombozive runonzi rudo kuna baba mm. ndiro saka i think tofanira kuramba tichi mhanya mhanya tiri munyaya dzipi tiri munyaya idzodzosayi mambotaura kuti you want to go worldwide you want to go international mm. nezvamuri kuita through mm. spoken word yenyu mm. kudetemba kwamuri kuita mm. how is the what is the poet industry like muno muzimbabwe ina hangu semunhu wemusic handinatsonzwisisa kuti mm, mm. what does the poetry world look like is there an industry um, maybe you can take us on a journey muchiti explainira kuti mune kune mapoets akawanda here yes, munoita yes. nezvei yes. is the industry growing yes. and so forth right uh, honestly speaking there is a poetry industry in zimbabwe and mm -hmm. haina kutanga nhasi mm -hmm. yakatotanga kumashure

Eh, yakatobvira kudhara iriko mm. sa tongoti ingoma yemasiye nemamwe matauriro mm. ndeyekuti ingoma yemusiidziranwa yekuti isusu tine pa, like inini sekurusoro mm -hmm. ndine pandichasvika pandiri kuperera mm -hmm. but haife nekuti kune vachauya vachisimudzira mm -hmm. but eh, ndiri kuona kuti industry inenge yakamboita kunge yakada kumbonosheka mbichana mm -hmm. pakabva kururana modekai abenaya muchikine the writers or the original poets we used to know eh, pakambonoita karunyararo but there is this guy andingati this guy this man a powerful man mhm. called mm -hmm. aroni rusikira taakuuya kuspoken word manje mm -hmm. e, ndiye munhu akakwanisa kumboisumudzira industry but he was only the one person mm -hmm. aiita zvinhu izvozvo Saka haa pekuti munoziva kuti kana usina vamwe vanhu vanenge vachitsigira vanosapota zvavanenge mm. uchiita unofunga kuti uri kuita zvinhu zvakafumuka kana kuti zvinhu zvakadhakwa zvisinei nevanhu mm. akambozama kuipula if you still remember takaita maspoken word pieces akaita kunge ana Eh, mwanangu if you still remember hanzi mwanangu mm, handisi chigara matombo uh. matanda anoora ndinofa or dry bones have you ever listened to yeah, that? the dry, dry bones, bones. Uh. Eh, ndiye aron rusikira okay. aitry kuuplifta the anga akuisa kuspoken word mm -hmm. turning things from the paper akuzviisa kuchi kuspoken word mm. yakazvimiririra uh -huh. unlike makusibanda and paul matavire iye yanga iri musical poetry or Okay. storytelling because vaifuse music and storytelling kawani eh, but pavakafa uyo pakambonyarara then rusikira came rusikira auya akamboaplifta aplifta though kwakune vamwe vanhu vanga variko the likes of ana mambo guramatunhu ana general affair colosso we have the master chama lakmo magaya a lot nana dege but those guys ava vandataura vandamention ana guramatunhu vanga vachiri vadiki Saka industry iyi vakaramba vachiisimudzira mm -hmm. kundosvika pa 2015 mm -hmm. payakapuwa recognition nenhama which means kuti chinhu changa chablooma mm -hmm. and without, me, uh, without forgetting anonzi nhume yamambo alan rusikira eh, ketan uh, ah, anotoitwa nge anzani aroni rusikira mm -hmm. saka pavakasumudzira that industry kusvika patakazopindawo mm -hmm. mamutori nevanhu vakawanda the poetry community okay. but the industry chairi kuita iri kuleka recognition mm. saka kuleka kwairi kuita recognition kubva kuvanhu kubva kana to a lot of people uh, i can mention uh, the media team vasingadi kurecognize uh, these guys handiti inyaya yekuti zvakaita kuti vamwe vanhu vabude vaonenge zvavari kuita hazvisi useful mm. zviri useless mm. saka takaita a number of people vakawanda because i still remember 2019 inini ndichitanga kuzoita link up online with other guys mm -hmm. yanga ine vanhu vakawanda mm -hmm. the competition was tough mm -hmm. zvekuti waiti uka ipapo taishare zvinhu pawhatsapp zvekuti waiti ukashare chinhu chako so mm. on whatsapp ukasawana fire emoji waibatikana kuti ah, ndanyora zvinhu zvakadhakwa hey. Eh. because the competition even from the female side hey. Eh. kwangu nevana i still remember there was cookie case uh, omega bande belina muleya the female tiger a lot of mm. people taingoposta maworks on social media but back then taba mucovid tadi vanhu ivavo vakazotanga kubuda havachabatika havachaoneke mm. saka kwakakuzosara the people who are passionate saka industry iyi inoexista saka chatiri kuda kuti inge ichizonzi kuika inge ichioneka mm -hmm. paroda recognition mm. tikaitawo zvataita people should appreciate mm. zvikadaro ini ndinofeela comfortable ndiri kuita zvinhu zviri kuappreciate mm. like the way the guys uh, maskit makers they are doing mm -hmm. and also without forgetting uh, in the poetry industry

inoto collaborateka zvinotoitika mm -hmm. you just bring your ideas ini ndoya neangu maideas mm -hmm. toita fuse together mm -hmm. tichiscratcher trash tobuda with, uh, with one thing mm -hmm. chinenge chichibatika chichioneka zvitori possible mm -hmm. kuti collaborate so what i'm saying ndekuti mapoets we should collaborate mm -hmm. in order for us to make this industry alive mm -hmm. because tikasadaro kuti sekuru soro ari kwake ndinge ari kwake mm. ndinge ari kwake zvikuita kunge tiri kudhonzerana and toita kunge tiri kuita zvinhu zvisina nebasa rese but mhm. if we collaborate i trust me mhm. industry industry inonzi poetry mm. ine inonzi natural talent andidi mm. kunyeberai poetry is not a skill mm. it's a talent it's a talent it's a talent rinenge rakazvarwa riri mauri mm-hmm. hauendi kuchikoro ndinoda kunoita poetry ndoendaona nhinga ndaita mm-hmm. poetry ndaitomboita macases akadaro ndisanganizai nevanhu vachiti

the industry inoenda and also recognition team remedia ngariti recognize wo ngariti recognize ipapo ndo emphasize mm -hmm. eh, another thing kuti zvinhu zvibude do you know mm, tine mamwe maactivities anoita kunzi maartist anosanganidzana vachiita chichi we really need those things kumapoets mumboona kuti hatibude here mm -hmm. e eh, mumboona kuti hatibude here just give us mukana muone talent ririko mapoets there are so many mm -hmm. and for like izvezvi tatotanga kuenda muzvikoro mm -hmm. toda kuguruma talent iri tichibva naro kuzvikoro mm -hmm. ah, trust me this industry mm -hmm. ah, it's not going to be the same yes for now it's not going to be the same uh -huh. industry ine, ine moto muzhinji wandiri kuonai okay mm. so what part are you playing in sowing seeds for the future mentorship mandambonzwa muchitaura nezvementorship mm. what kind of things are you doing to ensure kuti you are um, uplifting the future spoken word artists and poets um, zvatiri kuita kuti tinge tichiuplifta the poetry industry mm. uh, like zvandambotaura let me take that uh, in this way mm -hmm. tiri kuitangira naye kubva kuchikoro eh, chirudzii eh, what ways are you starting right. with it in the, the way yatiri kutanga nayo mm -hmm. in 2025 on 21 march we introduced uh, ndingangoti mapoetry sessions atina muzvikoro okay. eh, takatanga nethe cornerstone college but i was not the, the, the, the, the front man akatanga I have the guy called the Citizen 03. He's a mm-hmm. spoken word artist and poetry lady. They come up with an idea kuti sekuru zoro for us kuti tinge tichikurudzira nekuti muzvikoro mo mune talent mm -hmm. saka we really need to organize uh, mapoetry sessions in schools mm -hmm. whereby tinounganidza vana vechikoro mm -hmm. are there poets varipo here write your pieces mm -hmm. then kana vaya nemapieces avo perform your pieces mm -hmm. vapefoma mapieces avo isusu taakuchizoona kuti apa ndo pari kuda kugadziridzwa apa ndo pari kuda kugadziridzwa saka we are organizing mapoetry sessions muzvikoro atiri kuita mm -hmm. uh, takatanga necornerstone college like inini uh, for example ndiri pauniversal institute ndaka introducer that thing and the citizen 03 came and supported me mm -hmm. through saka tiri kuti vana vari kunyora zvinhu zvavo mm -hmm. after that we mentor them we make sure kuti anofila comfortable kuti chinhu chandinaro talent randinaro iri mm -hmm. harizongopeperetswe nemhepo ndine vakanditsigira mm -hmm. thats how we are lifting and also vamwe vanenge vachida rubatsiro mm -hmm. tinototanga naye from scratch chamari mm -hmm. basa rako rakanaka but parikuda kugadzirwa ndeapa neapa mm. ameno kana ndakupindurai mm. ah, yeah. mapinduriro hey, eh, eh, hey, eh, okay. hey. saka thats how weare doing tine okay. poet session yatakaorganiza muzvikoro and haisi kuperera ipapo mm -hmm. i think before third term wasati wavhura tichatozoita school poetry competition mm. whereby tichati kuchikoro uko chikoro uko mapoets ngawe mm -hmm. tichange titori nemubayiro yatichange okay. tichiwinisa vana this june Uh, eh, 27 june next week mm. tiri kutodzokera futi pacornerstone mm. we invited a lot of schools kuti vauye mm -hmm. vamboona kuti talendi riripo pachikoro and izvi zvichatozobatsira mm -hmm. iwewe personally nethe school mm -hmm. secondly zvinondibatsirawo so inini kuti mm -hmm. variko vanhu vari kuramba vachiti industry irambe ichidi ichiexista mm -hmm. so that's how we are doing these things

for a spoken word artist for munhu anodetemba um, ane mukana here wekurarama nechipo chaanenge anacho yes inini i believe that ende ndinotozvionawo pandiri okay for example rega nditange nekuzvipa muenzaniso sekuru zoro is full time into arts and entertainment okay I don't go to work. I work on my own using my talent. How do I get income manje? Right.

Kune vanhu vagara vanobhiliva kuti kune kana event iri kuitwa for example kune kana kuti event iri kuitwa yezve kana drug abuse we need a poet mm -hmm. atinyorere poem eh, achidetemba about drug abuse mm. anditi zviri kuitwa paya nezvinhu zvinodhaka zviri mm. kurira mm. mazuva ano izvi eh, ipapo that's how we get money Boss pavanotokuda izvo ndokutaura shamari ka pauri kuya performance kune kana 30 dollars it's an example yandiri kupa mm. kana pane 100 dollars kana pane chi saka mukuenda imomo munobuda mikana yakawanda mm -hmm. you don't know who youare going to perform mm -hmm. kuti ndiani umwe akagara imomo as part of audience mm -hmm. saka mukunge tichidetemba manje isusu kana tichienda personally sekurusoro ini ndinoenda Ndichiziva this is my thing sa mukudetemba imomo ndopandinozoona tapedza show onzi shamari this is my business card mhm. get in touch neni ndatogara kana two weeks pamba tine event yakati mhm. tikudawo poem handiti ka mhm. yezvakati kana kuti madedications atoriko for example this year ndakatoita madedications akawanda eh, pavalentine vanhu mm. vachiita how much to write a poem for me ndinoda kumboimpressa mudiwa wangu nenzira eh. yakasiyana yaasingazivi saka tiri kutoita earn living from those things mm -hmm. and mm-hmm. also we need to utilize the digital method mm -hmm. because you know we are living in, in a digital world mm -hmm unotomanitaiswa like hangu inini handisati ndadue to monetization mm -hmm. because takambononge online thing zvinhu zvakadhakwa taida kurelya on whatsapp tisingade kuenda kunana youtube mm -hmm. kunana tiktok kunanani but nditori nemapoets vakatomanitizwa vanotoena living from those okay. things e, titori navamwe vanhu vatori full time mm -hmm. uh, into arts and entertainment and vanotondi inspire a lot mm -hmm. uh, ndokukwanisa vangu kusadoma mazita e. you get the sense but vatoriko andotoziva kuti uyu akamanitizwa atori ne 10000 k ah, subscribers uh, wow. on youtube mm -hmm. you get the sense saka ini ndo zvimwe zvinhu zvandiri kuita mm -hmm. kuti ndinge ndichizoti tiri kutya mm -hmm. eh, but uh, honestly speaking maevents totodanwa tichitoenda tichitopuhwawo mari mm -hmm. hanzi yatsika musheshe yanwa kana kuti ane ganda ane nyama ndikapuhwawo ka 30 dollars mm -hmm. kana ndapuhwa ka 40 dollars its enough for me ndinotoisa makwa kuti no ndarekognizwa mm -hmm. tarenda rangu raonekwa kuti riripo sa inini ndiri kutaura ndichiti haa mapoets we earn we earn the living mm -hmm. and also i think chimwe chinhu chandingadi kuemphasiza maevents planners ngavazive kuti when youare calling a person kuya uzoperfomaka anodawo chinhu especially for movements anodawo katoken of mm. appreciation mm -hmm. kuti kumba kwaari kudzokera uku anosvika wakabatawo something because you know the thing with maparents mm -hmm. wabuda uri kutoita zvepoetrotary vakusiya ita izvezveati zvetarenda rako waita kana eh. fuyiza hauna zora wakamboyaka nechii takatombosanganisa nazvo zvichirema eh. but now they believe bcause vanoziva ndinotova honest kwavari amai ndiri kubuda ndakuenda kubasa they mm-hmm. know kuti mm -hmm. am a poet mm -hmm. ndiri kuenda kubasa ndotowabudira pachena ah shuwa yandiri kuenda iyi haina mari am going mari. out of love mm -hmm. but shuwa yandiri kuenda iyi ine mari mm -hmm. mostly i cannot disclose mm -hmm. uh, the amount to my mother handiti ka but ndiotaura kuti ine mari asi pavanongonzwa kuti ine mari vanoziva kuti mwana akauya like tamachuwawo mhm. taakuziva kuti kumbawo kunoda kuve wakabatawo kabifi kepondo eh. kana kuti kechi you get the sense yeah. saka itoripo nzira yekuti mapoets vanokwanisa kuwana mari but ndoda kuemphasiza let us mm -hmm. uh, utilize the digital ingredients mm -hmm. uh, zvatinazvo but handidi kunyeba iindustry iyi ah, tinodya mm -hmm. tikanyatso kudai because ah, entertainment ndo iri kudiwa nevanhu e. and be sure of what you do whether you go kwawaenda as an upcoming artist akatombotanga nako enda unotengesa zita ndozvataiudzwa nevakuru tichiendera mm -hmm. ukanotengesa zita handizivi kuti uyu akagarapo ndiyani ari kutera mm -hmm. unotozodanwa and takatozviona tine mamwe maevents tafi mm -hmm. atakaenda ekuti nau totoona kuti ah, chipo changu ini eh. chakundigarisa zvoto zvisina kumbovira zvagara madzibaba angu eh. this is really amazing ndine mamwe uh -huh. mastate events atakatopefoma mm -hmm. tichitopuwawo kamungava mm. saka izvo zvinoramba zvichindipa energy power to do that mm -hmm. eh, saka iripo nzira yekuti maartist uh, mapoets uh, in spoken word anokwanisa kudaro we organize our shows whereby we monetize we sell our tickets mm -hmm. totowirirana kuti mari yakati yakati yakati mm. eh, i think thats the way yatinotora nayo mari nekutoenda mumadifferent ingredients uh, organization and all the different shows and also madedications munhu anotodedicata people munhu ngaavhalwe chinhu chaanoita mm -hmm. don't be shy shama ndinoda unyorwa detembo rakati rakati uri kuda mari wotaura thats how you get money mm. ukutorarama wani mm. yes, eh, saka i think ameno kana mapinduriko yeah, yeah. amagona kupindura mubvunzo so Maybe a uh, question that I have for you before we move on is mm. what part does faith, kutenda kwenyu muna Mwari, what part does that have to play in zvamunoita? Kutenda kwangu muna Mwari ndiri kutoona kutoti mm. ah, ngandipindira ndichiti kutenda kwangu because mm. Mwari uh, if you talk of god mm -hmm. ndiye munhu ari above everything mm -hmm. saka ndikava nekutenda kwakanyanya muna mwari like zvandoita to believe in god anondivhurira nzira dzimwe dzanga ndisingafunge kuti dzinovhurika mm. Eh, in my career ndinotoona kuti ndikatoti ndiri kuita chinhu ichi Please help me Lord. For example, let me tell you. Inini kana ndichinyora handingoti vrum kwacho. Yes, I'm a poet. Mm -hmm. Eh, ndinogona kutoti ndakatogara kana ndiri kufamba panongouya mawords handiti kana ndonyora. But eh, chandoita ndotanga kunamata kuna Mwari. Ndawana that part yekunyora. I want this thing to be a hit. I want this thing to be chakadai. Mm -hmm. And ndinotozviona zvichibuda. zvinhu izvozvo mm -hmm. saka kutenda kwangu kuna mwari kunovhura mamwe madoors mm -hmm. andisingafungire kuti munhu wenyama anovhura mm. and like ipapa kwanditori kutafiru podcast show kuita kwamwari eh. ndiri kutofila kutoti mana kutenda kwangu kuna mwari kuti one day ill be live vanhu vachatozondiona ndichida ine Here I am. Saka kutenda kwangu kuna Mwari kunovhura madoors akawanda ekuti ndinge ndichiita zvinhu zvisingakwanisike nge- zvichiitika nepfungwa dzangu. Asi kutenda kwangu kuna Mwari kuri kundipa zvinhu zvakawanda handidi kunyepa. Kuri kuti shifter from level one to level two, level three to level four. That's how I can answer that question. That's amazing.
Good.
Alright.
Saka tasvika panguva yemushow muno patinokwanisa kuchinjana marose. Kazhinji I'm like uh, the interviewer becomes the interviewee okay. then you ask, ask me the questions. Okay. So I don't know kuti mune mubvunzo here wamungada kundibvunza. Mm, yeah. I think mubvunzo wandinawo ndewekuti mm -hmm. how did you come up nepfungwa yekuzoita chirongwa chatinacho ichi? imimi personally mm -hmm. how did you come up nekuzoita chirongwa e, chakadai so chakaisvonaka kudai so chirongwa chinodakadza uh -huh. chinoita kuti vanhu vanzwike maartist anzwike Huh, that's a, that's a good question. I think mm. I've answered it before, but I yeah. haven't done it in Shona. Yeah, yeah, yeah.
Takuda kunzwa nemutauro wamai manje. Right.
Ah, ini ndinoti mwari wakandikomborera yes. zvinhu zvakawanda ah, tine uh, midziyo yatinoshandisa mm-hmm. handi mm -hmm. mamuchitaura zvekuenda pamasocial mm. media yes, yes, yes, yes.
Um, saka inini ndine chido chekubatsira yes. vanhu vari muindastry yatiri yemaarts um, asi handina mari yekuti mm. ndinopa kuti asekuru ah, soro oi mari iyi mm. moramba muchiita zvamuri kuita but ndine zvandinazvo mudziyo mm. yandinayo yandokwanisa kushandisa yes. kuitira kuti maybe basa ramuri kuita rirambe richionekwa yes. richienderera mberi yes. saka chirongwa ichocho chefeatures by tafiru yes. is just that mm. kungokwanisa kuti ndibatsire pandinokwanisa yes. vari kuitawo vari kutevera mumashure mangu vachiita yes. vachishandisa zvipo zvavakapiwa namwari basically yeah. ah, izvo zvakakosha ndine mm. murume wama wandabata wamataura wamati handina hangu mari sometimes is not all about money mm -hmm. you having a platform yaunenge wapuwa like uh, sekutaura sekubvunza kwandaita mm -hmm. eh, kune munhu achaona achatoona kuti aa ah, ah, mapoedza andomboenda uko mamusicians anoenda uku mhm. vananhingi saka kutopa munhu a platform mhm. because umwe munhu ka ari kushaya platform yekuti anzwikwe kana kuti mm. aonekwe zvinhu zvaanoita mm. but ndikauya panapa mm. if people con continue to watch mm. maepisodes amuri kuita aya ka mm. uh, trust me Iyoyo itori nzira yakakura yamuri kublessa nayo vanhu nekuti chiri kuitika kunze uko ndechekuti most of the people they don't have the tools mm-hmm. handiti mm -hmm. Uh, for example uh, sorry ndakuclasha the, the question with this mm -hmm. thing mm -hmm. Uh, ndogara ndichinetsana with mapoets kuti imimi muri kuda kuperera pawhatsapp here mm -hmm. whatsapp ingori nevanhu vari limited mm -hmm. handitika but ko why can't you make mashort videos handiti ukaita that video wovhura facebook page ka mhm. wokanda rinokubatsira kuti munhu ari kuchiredzi anokwanisa kuona eh. Eh, nenguva yakafanira saka ndogara ndichinetsana nevanhu nezvinhu zvipi mhm. nezvinhu izvozvo saka unlike here i am sekuru soro today mhm. at uh, uh, features by tafiru uh-huh. Aah itoriwo yekuti kune another ndatova ne another audience mm -hmm. revanhu vagara vanoonekwa na Taffy Rue mm -hmm. vakutouyawo kudivi kwangu vachida exactly. kuziva yeah. saka it's a platform iko kutobatsira kwakakura zvisingaita mm. hazvigonekwe mm. nevazhinji mm. it's not an easy thing because most of the people they do pay me to show you mm. andiitika yeah. yeah saka imi muri kutipa you, you, you, you are now you, at the same time youare giving me a fish andite mm -hmm. at the same time youare also teaching me how to fish mm. saka it's a two yakakura yamuri kutoita may yeah, god may god continue to bless you because hanzi rwakakomborerwa ruoko runopa mm. tikada kudzokera mascripture saka will keep on praying for you ah, kuti tirambe tichiwedzerwa mazuva ekurarama panyika kuti chirongwa ichi ichi

hanzi chii chakwata chikatsvuka ndizvozvo ndizvozvo ndizvozvo izvozvo eh, izvozvo izvozvo but i don't know kuti mune any words of advice here dzamungada kupa kune mapoets kune vari kuteerera nhasi kuti vakurudzirwe kuita zvavanenge vakadanwa namwari kuti vaite ya inini ndina mashoko andingade kupa to the poets to the routers weever who is in this creative industry mm -hmm. uh, never stop never stop the sky is the only the limit mm -hmm. is the limit denga ndiwo chete rinokwanisa kumisa zvaunoita and the advice yandingape ndeyekuti spend much of your time in things that you love zvinhu zvaunonyatsokunzwa nepamoyo kuti izvi ndoda mm -hmm. tora nguva yako zhinji uri muarea iyoyo you will never go wrong for example isuzu inini sekuru zoro dai ndanga ndisi isiri area yangu dai nda ndakasiya because ukatomboona uchigona chinhu ichocho chaita kuti ugone chinhu ichocho chii mm. follow the feelings inside your heart saka ndinongoti never stop Haa ngatirambei tichishanda be passionate be sure of what u are doing and usasiire usasiye kuisa chinhu kana kuti munhu anonzi Mwari muzvinhu zvese zvaunoita because he will help you to reach there mm. kwakasvikwa nevamwe vanhu vanotaura zvakawanda there is a thing called criticism zvamuri kuita izvi chirombe ndiye ani akamboita mari nezvamunoita zvinhu izvo zvandiri takambosanganidzana nazvo Mashurwe ese kurusoro akaita mari nemabhuku iwe waunoziva ndiani akaita mari nenhetembo ndiani tarisa nhingi uyo akafa ari rombe ndikati kana inini chipo changu chandakapuwa namwari umwe munhu aine chipo zvake chakasiyana kana achitamba bhora achiita mari newe nebhora kwendozotadza neiye kuita mari nenhetembo mm. saka ndiri kuti criticism ikauya hazvisi zvose zvaunotambira Tora chinhu chinonzi constructive criticism because kune umwe munhu anokukriticiza achida kukuvakiridza handiti munzira yakadi mm. munzira yakanaka tora that but kune imwe criticism yekuti ikaramba ichiuya it will lead to your downfall saka kuupcoming artist whoever who is in this creative industry ndiri kuti inini ramba wakadzvanya ramba wakadzvanya look at the in i usually look kuvanhu vakaita successful the journey Unoti aah wagwizi the journey from there up until now look where he is now saka inini haa ndiri kuti ngatirambe takadzvanya mm -hmm. everything is with god ngatibva tangoti with mm. god mm. everything is possible if he says yes uh, no one can say no kana mwari vangotendera vatendera hapana nokumisa pazvinhu zvaunoita i think thats the, the, the way andingatore nazvo